Mae ymarfer Prabhakar Pashpute yn ymchwilio i effaith gweithgarwch mwyngloddio ar weithwyr unigol, cymunedau ac amgylcheddau naturiol ledled y byd. Mae'n cyfuno ymchwil i'r diwydiant mwyngloddio byd-eang gyda phrofiadau ei fywyd i greu tirweddau dychmygol wedi'u poblogi â delweddau swrrealaidd yn ogystal â chroesiadau o bobl a pheiriannau. Mae ei waith yn mynd i'r afael â thrawsnewid tir a phobl ddoe a heddiw drwy lafur a chamfanteisio. Mae aelodau o deulu Pashpute wedi gweithio ers tair cenhedlaeth yn mwyngloddiau glo Chandrapur yng nghanolbarth India, sy'n dwyn yr enw Dinas Aur Du. Mae'n ardal sy'n gyfoethog o ran glo a mwynau a ffosiliau sy'n werthfawr yn fasnachol, Fe'i ddisgrifir fel amgueddfa ddaearegol. Ar gyfer Artes Mundi Now, mae Pashtbute wedi creu baneri canfas mawr wedi'u peintio â gweithiau llai ar bapur sy'n archwilio problemau lleol a byd-eang yn ymwneud â llafur a cham-fanteisio a chloddio am adnoddau naturiol. Mae waliau'r oriel wedi'u golchi'n ysgafn gyda siarcol gan awgrymu llwch glo, huddygl, murllwch a llygredd. Wrth fynd i mewn i'r oriel cawn ein denu ar unwaith gan March Against the Lie, IA, peintiad mawr ar gynfas wedi'i fframio rhwng dwy golofn yn yr oriel a'i hongian fel llen gefndir theatraidd. Mae'r ddelwedd o ddwrn caeedig yn codi o dirwedd wag o gopaon mynyddoedd wedi hadleisio gan dwmpathau o brif arweilod y faner. Mae'r dwrn caeedig yn symbol cyson yng ngwaith Pashtputey, sy'n arwydd o gydsafiad, undod a chryf, hyder wrth siarad am wrthodiad a gwrthsafiad. Cyflawnodd Pasbutte gyfnod o ymchwil yn Llyfrgell Glowyr De Cymru yn Abertawe, gan gysylltu llafur dosbarth gweithiol â symbolau undod cyfunol rhwng traddodiadau glöfaol Cymru ac India. Wrth drafod ei gynlluniau ar gyfer yr arddangosfa, dywed Pasbutte, Mae'n ymwneud â'r dirwedd, a di-raddio cyrff dynol, cyrff anifeiliaid yn ogystal â'r dirwedd ei hun. Mae rhan ohono'n ymwneud â'r protestiadau sy'n digwydd ledled y byd hefyd, Un brotest y mae Pashpute yn cyfeirio ati yw protest barhaus ffermwyr yn India. Gweithwyr amaethyddol yw mwy na 40 y cant o boblogaeth yn India. Mae gweithredwyr o bob cwr o'r wlad wedi cyfunoli i dynnu sylw at sut y bydd cyfreithiau ffermio newydd yn gwthio ffermwyr i ddyled, gan eu gwneud yn ddibynnol mewn ffordd anghynaliadwy ar gorfforaethau mawr. Mae'r gwerthoedd hyn o wrthsafiad yn adlewyrchu protestiadau a gorymdeithiau newyn tebyg gan lowyr di-waith, De Cymru yn erbyn polisïau'r Llywodraeth yn y 1920au a'r 30au. Nesaf, deuwn at Museum Menageries, clwstwr o 40 o weithiau bach ar bapur, maent yn dwyn llên gwerin a chwedlau i gof, ac mae pob gwaith yn cyflwyno cymeriadau newydd i stori lle mae croesiadau o bobl a pheiriannau'n symud ochr yn ochr â thwmpathau o bridd, gyda choesau ac anifeiliaid dychrynllyd wedi'u dadleoli. Gwelwn ffigyrau dynol gyda phennau pica sy'n chwistrellu pla laddwyr a ffigyrau y mae eu dannedd dur eu hunain yn cau yn erbyn eu cyrff eu hunain. Rydym yn gweld dyrnau wedi'u cau'n dân o amgylch talpiau o bridd llwyd a delweddau o simneau sy'n mygu yn ffrwydro o frest ffigur cwmpiedig. Rydym yn gweld eliffantod yn rhedeg, pysgod yn cael eu tynnu o ddŵr a phen hipo wedi osod ar goesau dynol. Wedi'u gwasgaru ar draws llinell Meridian anweledig, mae'r eiliadau sy'n ymddangosiadol anghymesur yn Museum Menageries yn cyfeirio at effeithiau parhaus a chymhleth y mae trawsnewidiadau hanesyddol wedi'u cael ar raddfa economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol. Yn hyn ac ymhlith hyn, gwelwn arwyddion a symbolau protest hefyd, megis rhuglenni nwy, ffigyrau wedi hymestyn yn ildio a dwy droed asgellog yn ymestyn ymlaen fuaog. Yn y March Against the Lie, IB, gwelwn ddefnydd Pashbute o'r ffigwr dynol yn adlewyrchu ei brofiad o deithio i Frasil, Colombia a Gwlad Pwyl, lle daeth ar draws pobl sydd wedi cael eu dad-ddyneiddio gan y diwydiant mwyngloddio. Dywed, Rhywsut roedd y bobl neu'r cymeriadau sy'n bodoli yn fy ngwaith wedi ymdoddi eu hunaniaeth a'r dirwedd mewn trawsnewidiad cyson ond gwyliadwrus. Mae trawsnewid pobl gwrthrychau daearyddiaeth diwylliant a mudo fel cymylau sy'n symud yn dawel sy'n creu siapiau gwahanol wrth iddynt symud. Yn y llun, mae tir wedi'i greithio gan flynyddoedd o fwyngloddio cyson, mae breichiau, coesau ac wynebau wedi'u datgysylltu oddi wrth y corff ac yn bodoli fel rhan o'r peiriant diwydiannol. Yma yng Nghymru, rydyn ni'n rhan o'r datgysylltiad hwn hefyd, gan ddibynnu ar adnoddau gwledydd eraill. Mae'r pyllau glo dwfn a fu'n anadl einioes Cymru yn ei dydd wedi cau bellach ac mae tanwydd yn cael ei fewnforio o dramor. Mae'r dyfeisiau rydym yn eu defnyddio y funud hon, ein ffonau a'n cyfrifiaduron, yn dibynnu ar fwynau prin. Rydych chi'n dal metelau gwerthfawr yn eich dwylo. Er bod y cloddio o'r golwg i ni erbyn hyn, rydym wedi'n gwreiddio a'n cysylltu â'r un systemau a'r effeithiau maent yn cael ar y tir a'r corff. Mae technoleg a'n dibyniaeth arno yn ddigwyddiad pob dydd, mae e'n dyfeisiau'n estyniad o'n ffurf gorfforol. Trown i wynebu wal chwith yr oriel, lle mae dau beintiad baner mawr yn ymestyn ar draws y gofod cyfan gydag elfennau wedi'u tynnu â llaw yn tasgu o'r cynfas tuag atom. Mae'r olygfa'n dirwedd arallfydol, diffeithiedig, ôl-ddiwydiannol o gei dyllau a chymoedd cerfiedig Heb fywyd planhigion ac anifeiliaid hunllef ecolegol, dychmygwch eich hun ar blaned arall neu wyneb y lleuad, mae ffigwr hanner dyn, hanner mynydd, yn ein gwahodd i edrych ar eu teyrnas ddiffrwyth. Mae gan y dirwedd swreal hon naratifau cymhleth sy'n dwyn ynghyd lawer o straeon. Maent yn straeon am fudo, llafur, a thir sy'n newid. Mae Pashbute yn disgrifio cael ei ddenu gan y ffurf swrealaidd hon o greu delweddau gan ei fod yn gyfuniad o afresymoldeb a harddwch. Gallwn weld y gwrthgyferbyniad hwn yng nghaeau mwyngloddedig a thirwedd naturiol y pentrefi Sasti lle cafodd ei eni, o edrych arno ar Google Earth. Mae'r gweithiau a arddangosir gan Paschbütte yn cyfuno i ffurfio gweledigaeth o draul, dadleoli a chysylltiad di-dostur. Mae'n gofyn i ni feddwl am y mannau sy'n cael eu gadael ar ôl pan fyddwn yn cymryd yr hyn sydd ei angen arnom ac yn ei gadael yn wag ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.